ne ɔmu self with NDC and everyday they insult virtually everybody against N, uh, eh, NDC mm. everyday mm. but you are happy mm. everyday you hail those people mm. de bia ɔmu di atɛm a timi didi tribes for atɛm mm. those things are and and and yet it is okay but. abusua sɛ sɛ amena okasa yi deɛ na na Gyantoa on nhyira aba abɛbɔ sopament. Ne nyinaa ɛfa haw a Ghana Police Service ɛne Ghana Army ɛne Ghanafoɔ no bi ɛfa so ɛne media houses personnel no bi nso ɛɛdɛ ɛɛfa so a ɛnam so ɛma ɛyɛ Sɛ Obama a kyɛ sɛ ɔyɛ NPP communicator na ɔkasa ɛma NPP hard one abusua yɛkɔ akɔkye no ɛwɔ ne fie na ɛkɔ a na yɛkɔkye wɔ ɛwɔ ne fie no abusua kyɛ sɛ ne dan a ɔda mu yɛtutu ne dan ne pono nyinaa a kyerɛ sɛ yɛakɔ akɔkye no ɛno na ɛyɛ Nana Gyantoa aba bɛbɔ so pamela because sɛ wokɔ na sɛ wo nua n'abɔdwesɛ ɛɛhye a na wo nso woasa nsuo asi wo deɛ ho because wonim sɛ ɛfiri ne so a na ɛba wo so enti waba bɛdi nkɔmmɔ aka nsɛm akyerɛ John Dramani Mahama ɔne n'aban abusua ɛne IGP Yohono Tɛtɛ yes wɔn nyinaa wafa yɛ wɔn na ɛha ɛyɛ Western Blog Media so mɛsrɛ sɛ ɛnyɛ wɔ first time a na wa subscribe ɛde ama yɛ na wa share video no nso ama wo nua bi nso anya bi ɛti ɛnti abusua nkɔmɔ a ɛyɛ nana gyantoa on nhyila aba bɛdi na ɛkyɛ sɛ sopanet ɛne bume ɛne message a wasɛnde ama john domani mahama a ɔkyerɛ mu a sɛ mahama ne nneɛma papa a ɔyɛ ɛne botaeɛ ɛwɔ n'ani so a ɔpɛ sɛ ɔyɛ ma ghanafoɔ no wanhwɛ yi a amanfoɔ ɛwɔ akyiri a wɔn sɛ n'akyi because how a military ɛne polisifoɔ ɛyɛ ɛyɛ timanfoɔ no abusua ɛntwa ni Enti sɛ ɔbɛyɛ ne nneɛma yie a, ɔnyɛ ne nneɛma yie, anyɛ saa a, amanfoɔ resɛe n'akyi, wotwa kɔ no na obi nso resɛe akyire no. Enti ɔno ne deɛ, deɛ ɛkɔ so no, ɔne polisifoɔ anaa government nyɛ adwene because wɔretiatia nkurɔfoɔ fa ahodeɛ so. Abusua, papa yi aba abɛdi nkɔmmɔ. a kyerɛ sɛ ɔno nso wabɔ so parment ne bome a kyerɛ sɛ ano ɛden enti yɛnkɔ tie. yɛ adwuma no a yɛmma wɔn kwan na wɔn nyɛ wɔn adwumadie. Abranteɛ no nso I understand sɛ abranteɛ no a ɔkasaa biribi faa Yɛwura John Mahama ho no etuo nyinaa kasae wɔ ɛdwo so kwan so. Agyenkwa no na ɔwɔ ɛbɛ I don't even know him but I think sɛ menim ne face I think sɛ ɔkaa biribi faa helicopter no ho sɛ biribiara no a yɛnblame John Mahama nsɛm no a ɔkaeɛ no na ɛyɛ distasteful even management koraa bɛpa saa adeɛ no ho akyɛw and you see ɛwɔ sɛ mmara no te aseɛ sɛ sɛ media ka biribi na ɛnkɔ yie a ma memfa mmara no quickly na membue line so. Sɛ Nana Gyantoa ka asɛm bi na ɛnkɔ yie a, Mmara no Article one six two, Clause six yɛ clear, Deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ yɛ medium a yɛde kasa. Sɛ nsɛntwerɛni bi ka biribi a, kɔ Clause six no ma me. Sɛ nsɛntwerɛni bi ka biribi na ɛnkɔ yie a, Chapter twelve of the Constitution wɔ deɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ. In fact, ma me mbobɔ ne nyinaa so na me nfa mmra eh, six no afei me mma wo nhu because ɛwɔ sɛ wo yɛ nsɛntrɔfoɔ yɛ adwuma ɛwɔ sɛ yɛyɛ nti kofi bɛn me wɔ ha na me nka wei na nkɔfoɔ nte yɛn yɛ dwumadie no ase sɛntrɔfoɔ yɛnyɛ yɛnyɛ abɔfoɔ yɛbɛtumi aka biribi a ɛnkɔ yie but mmara no nso ma yɛ kwan ne ɛkwan a ɛwɔ sɛ yɛde yɛ na yɛyɛ adwuma yie yiye. Nti wofa constitution no a chapter twelve of the constitution ɛyɛ clear. Nti yɛn nyinaa yɛbɛkenkan bra facebook na membue mewie a mabue lines no. Nti ɛnɛ makyerɛ wo adesua adesua ne yɛsua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu nsɛntwerɛfoɔ. Yɛn nso constitution no ɛma yɛ tumi bi ma yɛyɛ deɛ yɛde yɛ no. First one ɛnie, freedom and responsibility of the media, number one. Kofi wayɛ ready mhm nana. Ɔse number one that is article one six two clause one ɔse freedom and independence of the media are hereby guaranteed. Nti ɔse nana ɛwɔ mmara no mu no nsɛntwerɛfoɔ anaasɛ nsɛntwerɛ adwuma no faahodie no nana ɛɛ bammɔ ɛwɔ ho. Two, subject to this constitution. and any other law not inconsistent with this constitution, there shall be no censorship in Ghana. Mm -hmm.
uh, Nana, nti wɔ se egyina saa mmara yi so. Saa mmara kunni a yɛn nyinaa yɛbu no. Mhm. A ɛne mmara biara no a ɛno no ɛwɔ sɛ mmara biara no ɛne mmara no ɛna ɛkɔ. Mhm. There shall be no censorship kyerɛ sɛ Ontumi nni mmara sɛ obetumi aka sɛ Nana Gyanto mma no nka wei anaa ɔnka wei. Censorship kyerɛ sɛ asɛm no a ɔpɛ sɛ ɔka no, yɛmma wo kwan ma wonka. Saa adeɛ no, ɛnni mmara kwan mu. Enti yɛn Wura John Mahama ntumi bɛka nkyerɛ me sɛ mɛnka wei. There shall be no censorship in Ghana. Three.

Te ase Nana, akwansi ɛnni sɛ yɛwɔ akwansideɛ biara a ɛbɛsi nnipa kwan sɛ wɔntumi mmie ebia nsɛntwerɛ adwuma sɛ ɔno ankasa ne nsɛntwerɛ adwuma a ɛna mmara biara nso nni hɔ a ɛsɛ sɛ ɛkyekyere obi sɛ o o ɛyɛ sɛ wɔ kyenkyenaakye no ɔnya tumi krataa bi ansa na wahyɛ ɛyɛ ɛɛ dawurubɔ krataa dwumadie bi ase anaa mpo kura dawurubɔ a ɛkɔ ɛyɛ ɛdɔm kɛseɛ no hɔ nyinaa anaa ɛdɔm no hɔ no, ɔbɛnya tumi ɛyɛ tumi krataa bi ansa na watumi ahyɛ aseɛ sɛ wɔdi ho dwuma. For editors and publishers of newspaper and other institutions of the mass media like Nhyira FM, Joy FM, Love FM shall not be subject to control or interference by government, nor shall they be penalized or harassed for their editorial opinions and views or the content of their publication. Deɛ ɔse na na wɔn a ɛyɛ samufoɔ ne wɔn a dawurubɔ krataa ahodoɔ no wɔnom ɛ sunsuan so de ba mmɔnten no ne ɛ nnwumakuo ahodoɔ a wɔnom nyinaa ɛbɔ dawurubɔ dwumadie wɔn ka dawurubɔ dwumadie no ho bi no ɔse na na aban ɛnni ho tumi sɛ wɔtiatia wɔnom dwumadie no mu na afei nso ɔde asotweɛ bi anaasɛ sɛbe ɔteetee wɔn wɔ wɔn dwumadie mu berɛ a wɔkyerɛ wɔn adwene anaasɛ mpokura wɔde nnoɔma bi abɛto mmɔntene no. It is clear. Mm.
Now all agencies of the mass media shall at all times be free to uphold the principle, provisions, and objectives of this Constitution, and shall uphold the responsibility and accountability of the government to the people of Ghana. Enti wɔse ɛyɛ nnawurubɔ adwumayɛkuo no nyinaa no abere biara wɔn bɛ wɔ wɔn faahodi a wɔde bɛkura nhyehyɛeɛ a ɛda hɔ nam mmara kunini no so na wɔn aboa ahwɛ sɛ aban bɛbu nkontaa akyerɛ adehyeɛ a wɔn di wɔn soɔ no. Enti y'adwuma no no te da biara ɛbɛ make sure sɛ nkurɔfoɔ ɔte deɛ John Mahama yɛ adwuma no no. Now six no na ɛho hia me.

the publication was made. Enti wɔse sɛ ebia ɛɛ yɛde nsɛm bi ba abɔnten anaasɛ nsɛntwerɛni bi de nsɛm bi ba abɔnten na saa asɛm no ɛɛ etia obi a, saa nipa korɔ a ɔde saa asɛm no ba abɔnten anaa saa nsɛntwerɛ adwuma a ɔde ba abɔnten no ɛbɛsa aka saa asɛm no biem atwe de asan na ɛɛ nipa korɔ a ɔka faa ne ho no wagyina saa asɛm no so ara atwe de asan. Enti sɛ wokasa faa President John Mahama ho sɛ waka biribi a the same platform no mm. nti na sɛ bɛ mmerɛ bi me yusu word bi maa Nana Akufo Addo mesa ba the same platform na mede kaeɛ no ɛsɛ sɛ asɛm no a mekae no metwe san that is rejoinder nti sɛ obi ka biribi na nko yɛ a yɛma n'akwanya sɛ ɛnyɛ nokorɛ deɛ a twe san na wantwe ansan a ɛno na wotumi de ne kɔ court nti these are the processes You don't just say Rambo style na wapeke obi no there are processes sɛ obaa ma waka biribi ɛyɛ ɛyɛ false kɔ platform naa so na ɛkɔka sɛ matwe asɛn menyɛ afei na police a invite o menkɔ ɛne deɛ minimal force yɛbɛtumi atwe waba na ade ne kɔ court.

Anaasɛ media adwuma no ɔde maa yɛn no ɛyɛ imperative o Jeff wo de de kɔ Jeff fa kɔ soro na menhwɛ adeɛ anaa kan operative word no a media adwuma no anaa Kojo Gyanto adwuma ɔyɛ no anɔpa biara no ɛyɛ shall Ohuhu Seku na asua mmara ɔse shall yɛ mandamus nti media adwuma no ɛyɛ ɔnhyɛ ba na na wonya the benefit of the microphone a wo kasa na watɔ bo kakra yeah you see wo kasa na watɔ bo kakra sometimes na na abufuhyew wɔ mu yeah you see ba na watɔ bo kakra Nana Hardie ɔse, Subject to the constitution and other constitutions, there shall be no so, uh, censorship in Ghana. Freedom and uh, independence of the media hereby guaranteed. But Nana, even the freedom, no, there are responsibilities. Yeah, yeah.
wate aseɛ ɛnti na wokan six no ɔkaa sɛ wogu obi ho fi a baabi a wogyina gu ne ho fi no akɔ hɔ no akɔpa ho twɛw kasa nyɛ nokorɛ na na the second leg no yɛ police fo yi deɛ woka yi baa na afei dwekɔ mofa nkyerɛ mpi ndc fo yi a nana baa na akɔ hɛ ɔma adrɛse wo kama ba eight years ago ne yɛ ka bi na ɔmo yɛ bongo ideas bi Oliver Bakavo ma wɔ na ɔmo yɛ ne bi no yɛnwa Caleb Kuda na ɔmo yɛ ne bi na na aka ne nyina ɛka yɛ yɛnyɛ nkɔtwe Facebook page mmara ne yɛnhwɛ ne obi aka ɔmo ɛdifɛnde yɛ no ɛnɛ ɔmo na ɛsu no saa ta no te wote wote wo nua Dennis Miracle nka mm. wote wo nua Nana bi nka wohu sɛ nana ɔmo na ɛka mu nnɛ no ɛnɛ nso ɔmo a saa time no na ɔmo nso akurofo ado yɛ nipa bɔne ni ahab ni bi ɛnsen no ne tirim ɔden wɔwidi ni bi ɛnte sɛ no sɛ ɛnɛ na ɔmo nso ɔmo di fɛnde saa na teɛ mede bi mɛbɔ audio bi ma wa wo nua jfk wo nua no no ɔse ɛnɛ sɛ dwɔma ama sɛ ɔbɛyi gyɛmɛnsa di a ɔmo ntumi di fɛnde no mm. because of Ablekumanov but ne werɛ fii sɛ Saal siiɛ no na ɔyɛ NPP ni Nana yɛ politicians ne ɛne ɔmo foot soldiers no bebree ni principles ɔmo ɔmo deɛ ano sɛ yɛse yɛnyi yɛnka sei nti yɛ odiom na odi akyire Nana wokan police statement yɛ aberanteɛ asɛm ɔmo de ba na ɔmo se ɔbɛ assist with investigations Nana in fact ne lawyer mɛtie no Enoch Afuakwa ɔse prior sɛ ɔmo kɔbu ne dan saa ɔmo akyene the day prior Nana aberanteɛ no akɔ police woo Ah saa.
Yes ne lawyer no Enoch Afuakwa ɔtee hen te sɛ police nti ɔno ara kɔe Nana wakɔ na ebia wo hia ne bio a oh Nana ɛno a baeɛ no yɛsan hia wo ɛnɛ six bra ɔne lawyers mmra Nana ɔma kɔyɛ sei ɛna ebi so oh na crime na ɛyɛ involved no ɛna sei they always be justifications for everything. Oh na ade.
Nana mesi turum na kuroma ebi ɛndifɛndi turumu turumu sɛbe turumu turumu ɛmpaase ebi ɛndifɛndi kuroma justification wɔ hɔ for bibiaa but da bia nana meka biribi mese standard no a wohwɛ no nnɛ no neɛ woyɛ no wokɔ opposition no aa neɛ yɛde bɛ judge wo ɛnyɛ ade papa nana mmeranteɛ no mmienu obia ni wɔ bɛ defend ah nana for you to mount a public platform sɛ sɛbe president yere wobɛtwa ne ti ɛyɛ nsɛmɔne na wadi no. Ɛnyɛ ade papa. Wo prosecute no president anaa akora nti na ɔsɛ fɛ ne ka na wuo sɛ dɛn. Sɛ ɔno ɔmo gyeli ne ten years. Ɔno nso ɔbɛkeka nsɛm bi saa ɔmo gyeli no sɛ ten sɛ dɛn nti na na obiara nkaa sɛ yɛ yɛnyaa wɔn anaa sɛ nea ɔmo yɛɛ no yɛ nsɛmɔne na ɔmo adi no. But nana you see the process sometimes wanyɛ careful a w'asɛm ɛɛdɛ deɛ but the way a wobɛka asɛm no Nana ɛma nsɛ me ne Bernard ayɛ biribi me hyia wo car park wa Nana bɛ ha deɛ paa Bernard ayɛ sɛsɛ ɔha kora me ho bɛyɛ wɔ he nti asɛm na me ka no do nsɛm asɛm ɛdɛ deɛ but how I'm narrating the thing to you no ɛbɛma me ho ayɛ wɔ he yɛ ka ɔmo mfa ɛnana the police service no ɔmo nim sɛ saa deɛ ɔmo yɛ na ɛna ɛma government yɛ unpopular saa deɛ nketenkete wei ɛna ɛma government yɛ unpopular obi a wɔhwɛ no wɔ akyire no obehu sɛ nyɛ ade pa abirante mo kɔ bu ne do ani a na ayɛ dɛn abirante ni nyanee. Mo kɔɔ wɔn so nana statement ɔno baa wote sɛ ɔmo atwerɛ so ɔmo kɔ hu tuo bi wɔ ne fie ɔmo sɛ he is come to assist with investigation me nka sɛ obi assist investigation he cannot be arrested but it's the manner of the arrest it's the manner of the ɔnya korɔmfoɔ na nana yɛtu mɔmɔnefo no yɛgya na sɛ yɛnyɛ careful nana every responsibility or every right comes with a responsibility yɛnyɛ careful ɛnyɛ biribiara na yɛka nana baabi a woti sɛ biribiara na aka nka ɔman na abɔ Ɛnyɛ biribiara na yɛka na nana youthfo no yɛnsua deɛ. Ɛnwanwa sɛ nana wokɔ social media abranteɛ abrɔ nyɛ hwɛ nansa adeɛ ɔde yɛ Archbishop Duncan Williams ɛna na maame ma ɔnya JF ka baasa ɛno ɔkɔ ɛsɛ ɛdi nkatia hɔ wote asɛm ɔkɔ kan ɔsɛ MPP foɔ deɛ ɔmo nsomaa TikTok foɔ no ɔkɔ ɛsɛ ɛdi nkatia hɔ ɛnti ɛde bia meka no mo fɔmɔfoɔ a mo defend saa nsɛmfun wei JFK kɔ NDC ɛkɔ wɔn sɛ mo nim nyansa tɔkɔ ka kyerɛ na meka wɔ ɔdwe na nka mesɛn maa bɔ Ɔso ɔmo nsomaa no. Enti nipa no a mo pɛ sɛ mo yɛ to appease them no, ɔmo ara sɛ ɔmo nsomaa o. Ɔmo wiee nso a ɔmo kɔɔeɛ no, JFK ne Asedi Nketia ankɔko. Sereɛ kama. Ɔmo akɔ sere. Nana Nanse, me se video bi a ɛmu yɛ me fɛ, me nim sɛ Jeff foa. Joyce Bawor Mukhtar rehyia Doctor Mahbub Bamia, hɛ hug no. Wo a wonni adwuma, wonni profession papa biara, wo dea ne sɛ Facebook atɛnnie. What is wrong with some of you? Nana Nanse me mounte public platform sɛ president wu bi, na wo yɛ hwan? Na nanso wɔn ho baabi a wɔte. Yɛnyɛ careful wɔ social media use it for positive things. Asafo gye interview wɔn hwɛ. Dabi dabi dabi.
Yɛsi wei ni wei ada oo oh, click na ɔkɔ hwɛ. Yɛnyɛ franka ma kɔn ju so nkɔ sukuu ankɔ baabi ɔwɔ no. Na nanso de regional minister list ni ba ahu yi master this phd wɔ ha first degree wunni hwee. Mesi mi nana wodi aklikɔ mu facebook post. wobɛkɔ mu koraa na wasan ne inbox so ɔpɛ adwuma jfk ɛno ana ɔsi wei ɔsɛ si adue yɛn nso ma wo nti ntɔkwa no a wo mpp ni wokɔko no nana wei nyame amoa no sɛ nyame amoa na ɛnyɛ bill ne ɛgrante wa sɛ nana yɛ mmerɛ mu koraa wɔ criminal record ante me ni president ana ɔfa me boa mm. yɛ mmerɛ mu wɔ criminal record a position bi a yɛbɛsuro na nana akɔnya criminal record a party no a wokoma no no party no chief executive officer sɛ mensomaa wo

Da biara ɔmo di atɛm ara tumi didi tribes fo atɛm. And, and, and yet it is okay but you see the point is that sɛ wo se wɔ bi aka biribi ɔyɛ npp ni wokɔkye na no problem but equally yɛwɔ ndc fo a ɔmo ka saa sɛ nsɛmhunu naa a ɔno deɛ asɛ wo nte. Mm. Oh, na nana, you see, nana, maybe wode ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔ mu na mɛtumi aka. Nana sɛ kurom a yɛkyekye nkurɔfoɔ fo no, ɛna sɛ Kevin Taylor nkɔyɛ number one. Let's say, you see, ɛna dabi a me ka sɛ, yɛn mu bi no nana, yɛ yɛ profession, yɛanyɛ media o, wo pɛ a wo bɛ di ma tɛm, me salary ɛso nte, to wo ntumi nyi biribiara wɔ me hɔ, na you see, yɛn ka no korɛ nkyerɛ yɛn ho, ɛnti neɛ pɔli nana ayɛ ho, ayɛ, ayɛ, ayɛ mmerɛmmerɛmmerɛ no o, obiara nka sɛ obiara ka nsɛmfo, yɛ gyina anom sɛ yɛ condemn neɛ mmerɛ, nneɛma ɔmo yɛ nsɛm ne, how do you go and a platform sɛ president sɛbesɛbe, wo bɛ ku president. I mean nsɛmɔne but you see the process with which you go by na na kan awudie yi o ti sɛ obi akɔmplena yɛ sɛ ɔyɛ agye ne ten years o ɛno ana menya o ti sɛ obi akɔ it's the process yɛyɛ bongo ideas bi na wo complain sɛ adɛn na na wu defende yɛyɛ Oliver Baka vɔma wɔ bi na na na nanse a girls yi ɔmkɔ Felicia Nelson mu ɛyi fix the country foɔ no ma na na wosu
some of us spoke against it Yɛne mo nyinaa na ɛkasa a bɛɛ na deɛ wo defende forgetting sɛ John Mahama ɔnyɛ president afebɔɔ NDC wɔ abɛn mu afebɔɔ it's just common sense sɛ aban bɛsesa aban sesa na wo nkorɔfoɔ nso obi yɛ biribi saa saa na yɛnyɛ no anaa saa na yɛnyɛ no anaa ɛyɛ mmra Nana Kevin Taylor nneɛma a wayɛ ne kurom yi ɔbae saa na Ghana ni obi de yɛɛ no wankɔ court so the laws are there obi anka sɛ obi adi nsɛmɔne a ma nipa no nkɔ free ba Nana there's a process Etu kyin sɛ kɔgye yɛn to aka biribi na wonyɛ ya. Constitution ama provision maybe wo deɛ wonim. You choboe naa na mudi akyire choboe naa. But there's a process you go to the National Media Commission you write to them that is the process of the law. Mm. Enti mo deɛ monya the law is the law na na me se me madu point akwadwe yi sɛ na ɛsɛ sɛ nkurɔfoɔ yɛ oh ɛna media fo ayɛ quiet ɛna 78 million dollars police kwase atɔ obiara si yɛ sɛ sɛ na na dɛn ne yɛmɛka kwadwe gya nsa so yɛ professional Jeremia Hɔ koraa na anim Bible mu. Jeremiah na yɛfrɛ no the wailing prophet. Ɛnɛ deɛ si yɛ soso mɛkasa. Ɛnɛ media mɛka bi ma NPP. Enti mo nkɔ so. Unfortunately for us, yɛ salary is not determined by John Dramani Mahama. Yeah. Mɛ salary yɛn tua mfi flag star. Ti mo defend. Right. Thank you.
Mo defend. Bibi lines no yɛn ni nkɔmɔ. Um, zero three. I remember me catch NPP for ne sɛ aban sesa. Megusu ayɛ m'adwuma. Me catch o. Ɛntɔ da bi a wobɛte obi wɔ sɛ o wo kasa nyinaa wo position nya mbae me I don't need any me me sika so me nti me nhia position ɛyɛ na nkɔfoɔ ka ɛna wo position maa yɛ nti na ɛyɛ na wo keka ɛkam wonni me wonni me I don't need any government position to survive I don't need baabi a nyame ahyira me adurui me nhia aban sika sɛ aban afa me ma adwuma DC yi regional minister saa head ɛyɛ headache kura ma me me kɔ MP me hwan hwan dabi dabi dabi dabi na wo na wopɛ adwuma wo na wopɛ adwuma eh wo na wopɛ adwuma o wo na akɔ hospital wo ntumi ntia o sɛbi sɛbi nyame ahyira me mekɔ hospital na na problem metumi atua sɛbi sɛbi ɛkɔm nde me ba wo a wote social media abɛ atake ɛsɛ yɛ ka bi ama wo no wo na yɛ ana wasɛm yɛ mmɔbɔ because ɛkɔba a wo na hia wo enye nhia me I don't need saa nnoɔma no, wo na ɛhia wo. John Mahama baa yei, John Mahama maa yɛ sika, ba bosome nso a, yɛtua me ka. Sɛ John Mahama firi so a, adwuma a meyɛ, yɛbɛtua me ka. Menya nkɔ retirement o, mɛgu so ayɛ adwuma, yɛbɛtua me ka bosome a me ho bɛtɔ me. Mewɔ nnwuma baako mmienu bi nso wɔ nkyɛn a mɛtumi ayɛ a me ho bɛtɔ me. But ebia na wonnya saa akwanya no. Because da biara meka sɛ, Nyame adom ne yɛ certificate kakra a yɛanya yi, ɛnyɛ adeɛ a ɛkɔm bɛtumi ade me, na nea mekɔɔ sukuu no kɔyɛɛ dɛn? Megyae radio a, ɛkɔm nne me, deɛ bɛ, baabi a me, ɛkɔ, na wo ɛ? The only thing sɛ wobɛgyina social media na waka deɛ ɛreka no, wonte aseɛ. Wɔn a wokumaa wo mu no, wɔn se yɛn somaa wo, nti seesei sɛ wo nso w'ani awu, zero three two two zero eight three five eight one eight three five eight two eight three five eight three. Abusua ma me ho adwenkyerɛ ɛwɔ comment section hɔ wowie nso a leave mu na wa subscribe ɛde ama yɛ sɛdeɛ any update biara nso ɛtɔ mu a wo nso wo saa bɛka bi ɛha ɛna mede wo bɛsi makra bye bye.